Shida. Wapenji ni chio nade? Achiwo be. Wacha kanyo weekend oteri nade? Wadach maber Kisumo kaendi. Winyo bro bisega dhiga e training moro mm. ma kambi oteri. Olos kata mana training moro kata Nairobi. Mm -hmm. To dhi kaka staff. Ah. To kusedhi to gimoro amora ing'e ni timunuga. Evans osedhi e loya. Evans osedhi loyo obed obed chiemo obed kar nindo gimoro amora nikech Allowance. eh, eh, allowance Allowance, nitie ah, achag allowance Eh, so udhi udhi kata mana e training moro kamoro kaka ing'ini weekend jomoko nodhi e training udhi to allowance moro nitie Ere. mogo Idho ndege. kawaida eh, nde- okay Ndege koro achagi mane allowance Ehe. idho ndege Eh. gima ok idhigo ga pile Ninde kitanda ma nileka leka. e kitanda mabe ma serious Yes. ma seche moko odi to onge Mm, iwinja mm. iyude gi kucho Mhm. koro wuod jaboro ja- jatelo kata ng'at ma in charge Mm, ochulonu chiemo mm, ochulo ndege mm, basto option to nitiere pesa mar nindo mm. en alufu abich Eh? mar one night Eh, to wuod nyaboro chenjo dayat mar kama ne intiere kiwuok kata mana nindo odi idhi kata mana e training moro kamoro to ochulni pesa mondo inind kamoro ma special siling elfu abich siling elfu abich eh to bed and breakfast bed and breakfast okoni wuod nyaboro kaw aluf abich nind godo kama chal kama kama kama kama en kama ber ma precious mm, maber mm, mm. to koridini ni mm. nyaka chule chuth mm. onyisi ni yiero en mari mm. ikawo pesa ni idhi decide go kama ininde eh. koso inindo ka eh, wuod eh. nyaboro pesa nitiere mar nindo alufu abich inindo kama jou ninde gi kama standard ma serious fifth floor mm. kata orofa mar apar hilton hotel kuranyisi omiyo kata mana 10k ni mamari mar otinadi otin achiel koro wachul ni ninde kose inyalo kawo pesa ni nimanygo kibanda iwinja Awinji. mondo ang' inind ka- kata kar siling ah, aluf achiel Mm. to icham kata mia adek Mm. to modong' iso Mm. unyabur ichulo ni pesa ni inindo kama precious kama ber e grofa mamalo kose kawo pesa idhi manyo godo kama ininde Mm.

ni akaw siling aluf apar achul to gineno kama precious wuod nyabori nindo kama kata kichiew Bani wang'. iwinja Ah. Nindo- oh.
and in the street Ah, sabina oh sorry Eh. sabina joy chokere
nyisa kama ne nende nyisa kama ne nende kaluf apar koso ochulnigo e nindo kacha aluf apar ndani ndani ndani kwa mfuko yangu Nda-

fetch it to and fro is catered for mm. shida momiye option en mana kar nindo ikawo alufu apar idhi manyo godo ginini tie dero moro oko modong' isoyo koso wuod jabodo ichenja chenja ngima gi jowetini
bwana okay reception ni no kogol pesa maneno mar matatu bwana anya manyo osiepena okay koro ka ji oduogo koro ji go mbaka dala eh wadhi nairobi mera wanindo kama precious omera kama standard an to agol mbaka kame e gine reception Ya. igo mbaka ka Bwana, igo kanyal kawo elfu apar nachiwo nachulo nindo bwana chenyo ngima Yeah. kata mana dichiel loko diet m- dongi winjoga diet dhi konya gang'o bwana eh, ulibere neno kama yani sona okuchopi onge en kama standard okay ro ini se chiew chulo ko kai tin nono kita ionge pesa dong aneno kama ber anyago anyalo biro pimo ne ji an an ga alufu apar itegno alufu apar Ageno sandore. Omera. Akaw na chulo tel.
Owada nind kama ber dichiel. Kase chiew Jerusalem.
Chiew muri pimre nyikwae ni awa. Ne wadhi Nairobi no anindo kama ber. Uwi. Pesa neno kadho. Fadhi nye pesa.
pesa ineno kadho wuod jaboro nende kama oorganize nu bana father aluf apar romo, romo ng'ato dhi nyombo aluf apar 10,000 to ningo ni nyithindi baka mane nudhi e training mm. ino mi ji pesa mane ndo kama ber mm. ini bare e chomo kibanda aluf apar okakaw siling aluf ariyo adhi anyogo duve adhi aninde oda kaninde
ya piny pesa nong'ad go pendi duve adhi aninde go oda dalefe nindo kama yauninde eh. eh.
ok idwa nindo kama ji uninde eh, icham ng'ad inywand dala ichak idhigo nairobi kasto imanyo ot mar siling' mia abich

Bwana donge dichiel chiemo ritim sigana pese neno rumo pese neno rumo wuy ma wiye riek ma pache ler bwana pese neno rumo
pese neno rumo dichiel ilokna yat

Jamasa bwana, uking'eyo pesa in bwana. Sasa alfa pal jalo chenjo gimani. Atino penjo ni wawacha ngo pesa koso peke. Uwe pesa kutie.
Ayini kar 500 paka kafada. Tu pesa soyo. Ugo kaya kaya.
chuno kaya kaya to tin achiel aninde od mabati eh. dhoot ma kogwene pap tidonjo nyaka kuoma eh. adi aluf apar e ofuka to dhoot ma kigwe modonjo kumini to mai nyaka pari cha ilal diriyo nyama